Tuzing kan caan ah mizat te thlarau thazang nak tuzing ka thimi Bible ka pray lai kan herh na mang ni chungin ma thai chunta kha bisabika ka pray lai ma thai dangli changkhatna cun thlarau nih Jesuh cu Satan nih rak tuk for off ah ramlak ah a kalpi. Ni sawmli le zan sawmli rawl loin a um hnuah Jesuh cu a rawl a ṭam ngaingai. Khuachia cu a sinah a ra i, Nangmah cu Pathian Fapa na si ahcun hi lung hi changreu ah canter hna ngat, tiah a ti. Jesuh nih cun, Cathiangmi pei, minung hi rawl lawngin a nung kho lo, sihmanhsehlaw Pathian nih a chimmi bia paoh cu ka nunnak a si lai a ti kha tiah a ti. A hmun hnihnak ah Peter kuat khat, dal khat, caang soihnak, hneksaknak nan inmi cu nan zumhnak kha a tak maw tak lo ti hngalhnak caah a si lai. Hrawh khawh a simi thil cu sui hmanh hi Hneksak a hau. Cucaah suinak in le tampi in a sung deuhmi nan zumhnak cu hneksaknak kha chuaklak in a in khawh nakhnga hneksak a hau ve. A sunglawi tukmi LABC kan nule hna conference a voi kul a voi suihnak tiang tuah kho dingin nunnak a kan thlan i lam a kan hruaitu kan biakmi kan Pathian hmasa bik ah Amin thiang thangṭhat si ko seh. Re a theimi hna IEC, Atipil Khrihfabu cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Sayapa le a innchung nu saya Karo te ko hloh cun an re theih ngaingai cun an naule le an fale nih an kan zohkhenh i an re kan theih ngaingai ko hna lai na tein khual cu zohphung kan si caah khan Bawipa tu nih cikkel piak ko hna seh ti te ka langhter kan duh i chungtel vialte hin cu hrim ah kan i lawm. Tutan hi khual an tam ngaingai tiah an ka chim nan chim i voidang kha zeitu dah nan si ti ka hngalh lo caah tukum hi kan tam ngaingai tiah nan ti i IBC nan thluachuahnak a ngan tuk ti zong siangpaar kan i ruah i nan rethei ngaingai lai. Isinain khual kan timi hi Pathian nih a vanmi bantukin a hmanmi hna an si ti hi nan fian caah khual cungah dawtnak lungthin tak he member vialte nih lumsa tein nan zohkhenhmi hna cung zongah kan i lawm tuk ti te kha keimah pumpak in langhter ka duh. LABC hi nan men lo ti khi chim ka duh. Hi zei ruangah tiah cun a lam kip tein nan ṭhangcho ti hi Bawipa nih lucubin hmuh kuttawk in a kan hngalhtermi a si. Kan Laimi lakah thlaraulei ah palcan kan timi hna hi LABC chungin a chuakmi tampi nan um. Kan nule tampi hna zong Zohchunh awktlak in Laimi lak hmanh ah hmaisuang in a kan dirpiaktu nucan ah a dirmi hna zong NABC chungin nan hun um tikah hin cucu Pathian dawtnak lawngte a sinak kha nanmah hrimhrim nih ṭha chin pakhat nu pakhat in Bawipa thluachuah nan rel chinmi a biapi taktak. Bawipa nih a kan cawisan ti hi zeitik hmanh ah nan philh lo ding cu cucu an ka lawngte a um caah hun tanh chih ka duhmi si. Chia Timote pa hrang hi a min in van chim ko a si ahcun kanmah innchungkhar khar cung hrim ah dawtnak kan ngeih taktakmi kan pa pakhat a si. I cu hlan ah ka chawnh pah tawn keimah nak hmanh in ka u he khin an i naihniam in an i chawnbia deuh kei tu hi kaa benh lo tam i kan chuah ni ti bantuk zong ah thla kan campiak tawn fawn in lai in thla kan campiak tawn i Ka philh khawh lomi cu tuchun in a chim awk a si ko tiah ka hun ruah caah tisen zong ah khan voikhat cu ka chim rua ka ti. Mamachian kan kai lio ahhin PhD ka kai lio ah siang chin ṭial timi min kha a thei an ti. Ho nih a chim ti cu ka hngal lo. A hun ka chim ṭhanmi an chim ṭhanmi si. Ka min nih a thei i ka mui a hmu bal lo. Philippines sian kan kai lio ah siangpa tein kan ka kai ti ngai. Mah cucu um, kum thum chung bak kha nangmah min chet tein, min chim tein thla kan campiak tiah ti. Kan khuaruah khi a har hmuh bal lomi minung kum thum tiang kha campiak cu a sunglawi tuk. Mansusa Hakha Reverend Dr. Danny Shumong cu Laimi nih kan pa tiah kan ti ve mi Zokhawpeng i kan pa a simi amah le kan pa a simi Reverend Tirote Parhrang an rak tlung hna zei kong ah dah si ti kha ka cing ti lo cuah cun keimah nih va hlam hmasa dingmi kha mah lio cu ka hngak zong cu chia deuh cun khilmi lak i va va va i tet tuk tiun tu ka hmang tuk lo kei ma um deuh an um mi ka si mi hmai khah lo deuh kin ka rak um i ma cu cu amah nih serchin tial ka va au tiah a ti te va kawlu tiah a kan hlau mi ma cu cu an rak au an siapa nih an re tiah kan ti aw tiah ka ti ka va kal i cuah cun kan i ton bak a si thla an ka rak ka campiak zeidah lohthar ka du ti siah cun Tlautu peng nan sinak ah thlarau ram ah kan nu le kan pa tampi an umnak, thlarau ram ah kan pa bik a simi tiah timi Laimi hmanh nih kan zoh khami kan pa nih kum thum chung thla kan campiak tiah timi hi nihin ni tiang ka philh lo ti te kha langhter ka duhmi si. Latu peng na dihlak cungah ka lawm ti te kha langhter ka duh. i tutan hi sunglawi taktak cawnpiaknak kan ngeihmi chungah in kan i nuam taktak kan i lawm lawng zungzal an um zong kan i nuam vawlei si ve caan i nuamh caan ka um ve ko i a biapi mi tu cu lawmh deuh tu kha si cawnpiaknak tlang kan hun tar bantukin a lamkip in a ṭhangmi nu ti kha nu conferences ah nu kha kan hun tel chihmi si tuzingka kan pale tampi nan i tel caah ka ram kip in a changmi Khrihfa ti tu khan tuzing ka cu tlangtar deuh in chim lai. A biapi ten a lam kip in chan tinak nak hmanh in cawnpiaknak tampi kan hun chim cang caah cawnpiaknak zong ka langhter bantukin kan channak ding ah hin zeitindah ka kan hlan lai ti kha tutan ah hin a phi ka hun chuah lai. Tuzan tu cu a dang a sermi tu chim ka zuam te lai. cawnnak kan ngeihmi cungah a lam kip in ṭhannak kong ka chim dih cang. Hi cawnpiak a ngai lomi kan um ve caah tlawmpal te ka hun chim ṭhan a si ahcun minung khi kan nu le kan pa nih an kan hrin i kan chuah bak in ṭhan a hau. Ngakchia tampi tahchunhnak a ka pek i kan chungkhar khar sinin cu bantuk an um sual si ahcun hun ka ruat thiam u ti zong ka chim. Zeiruangah lungnuam lomi sining tonmi a si. Natein tahchunhnak hun pek ding a fian tuk caah ka hun chimmi cu fa kan ngeih hna tikah ṭhen ding tluk in a ṭhen lo ahcun nu le pa kan i lawm ti lo. Chungkhar khar kan ngeih a chia i in chungkhar khar lawng in si loin dawtu tampi kan lung a ṭha lo. Ka hawinu i a naunu a fa kong zong cawnpiaknak ah ka chim cang. A kum cu a ṭhang niahmah natein a pum sining a ṭhang lo vawlei a si caah a van a chia tuk ti cu chim ka duh lo kei cu. Zei ruangah kan tonmi sining chung kha tuzing kaa zok tampi chim kaa tim. Vawlei ah kan tonmi, kan duh lomi thil kan ton tikah ka van a chia tuk ti chim hi zumtu nun ah ka ruat lo kei cu. Kan tonmi a si ti tu khi ka chim tawn. Cucaah a voi tuk timi bia hi a bei baham lo ah ka chim lo tiah ka ti kha Vawleicung ah a poi tuk ka timi tu cu Pathian dawtnak hngal loin nun tu kha poi bakmi si. Na mawṭaw a rawhmi khi a poi tuk tiah ka ti duh hlah. Vawlei thil cu rawng ding si. Minung kan thih tik zong ah hin a poi ti kan ti tawn nain ka ruah lengmang tikah thihnak kan timi hi kan ral ah kan rak ruah tawn nain thlarau lei minung hna nih cun kan buai ti lo kan rak ti khawh cu. Zei ruangah an i ruahchanmi zungzal nunnak nih an nun ram daihnak a pek hna. Nihin ni ah cucaah tahchunhnak ka hun pekmi te ka chim duhmi cu a vanchia tuk tiah chim duh lo. Zei ruangah an tonmi sining in Pathian he an i pehtlaihnak a rak thukmi sining tampi kan hngalh khawh lomi nun an rak ngei kho ti ve cu ka ruahmi a si. Minung kan sinak ah Thannak hi a biapi taktak. Thlarau rokar kan hlannak zong a biapi tuk. Thinlung rokar kan hlannak zong a biapi tuk. Taksa rammi kar kan hlannak zong ṭhan a hau. Kan kum sining ruk tein ṭhan kha a dammi thlan ning cang a si. Ninni ah zumtuah timi kum zakhat a tling cangmi Laimi zumtuah ti cangmi nan nih lei tu cu ka hngal lo. Kan nih lei sining kan reltu cun kum za kan tling cang. Kei cu Hakha tipil Khrihfabu Lung Biakinn tiah pastor a ṭuanmi ka si caah kanmah sining in cun cucu kum zakhat kan tlin cang. Atu tu cu HBA ah association ah ka von ṭhut ta lio a si. Nihin niah kum za a tling cangmi Laimi zumtu nun hi keimah le to tein ka cuanh ve tikah hin ṭhan ning tluk in kan chang lo. Mah cucu ka ngaih a chiat ngaingaimi si. Nifatin te kan nunnak hi ka cuanh ve tawn. Nizan zongah cawnpiaknak ah tihni zongah ka chimmi cu biakinn chungah hmun khat te kan ṭhutṭi lio ah dawh a dam lomi lungput he Bawipa kan thangṭhat cu. Kan hallelujah a ṭhat tuk lio ahhin kan nunram ah zeidah a si ti cu bia hal lo awk a ṭha lo. Hallelujah ka damh bak lo keimah zong a hmangmi ka si nain na hallelujah nakin na nun hi hallelujah a si. kan ka ro i chimtam cu a fawi tuk si lenglei umnak tham cu a fawi tuk ka chim kha biakinn chungah cun vanmi kan lo dih kei cu biakinn chungah nupi ṭha kawl kaa tim lo fapa pakhat ka ngeih ca bawipa nih a zaangfah ahcun biakinn chung theng a nupi ṭha ka kawl lai lo A leng nunram i kan hngalh lomi nunram ah khin zei bantuk dah an si ti tu khi cu kai ka ka ui sa de biakinn thangah cun ho paoh pei kan thianhlim ti cu kan rawh cu natein a tak nunram kan rak tlawm tuk a tak nunram kan timi cu biakinn chung thengah khin rak um si loin biakinn leng i kan kal i midang nih an kan hmuh lonak zawn i kan nunram tu khi a tak nunram si

Cucaah zeidah langhter ka duh cun ninni ah Laimi zumtua timi tampi hi ṭhen ding tluk cun kan rak hranghrang lo ti kha a fiang mi si caah tutan ah ṭhen ding a simi nun kan si khawh tawk in caan kan ngeihmi chungah kan hun chim kan chim ti lai lo tampi ka chim cang cang kan chimnak tuah dawn khan tu thil an umnak le zeitindah teitu kan si lai ti tu kha tutan ah tuzin ah chim kaa zuam lai i channak kongah hin vawlei ah hin zei kan tuah ko ah zuamcawhnak a um zuamcawhnak timi cu sin khaw chiat Mirang nih cun challenges kan timi khi bawah ma sin khaw chiat timi a tam tuk kan ton minung pakhat kan sinak ah kan bawah i kan ton hi sin khaw chiat a tam tuk Ca a cawngmi kan fale kan nau le nan caah zuamcawhnak nan tonmi cu ca chuak lakin va ttih i va teimak ka si. Sinain khuaruahhar awk a simi cu ca ah kan cawn tikah teinak hmuh cu kan duh tawnnak tein teinak hmuhnak ding caah a karlak ah kan lung a sau tawn lo. A karlap ah lungtawi in kan um i mizei maw cu ca an thiam ngai ko nain tang hran awn. Makhamawh phur i ka chim si lo in an lung a sau lo ca si. Hakha ah hin cawnpiaknak zong ka hun chimmi te ngakchianu te ka ti mi kha Pathian Pennak a rak kawl dan le a duh dan i hawipa nih a phi pek dah ti ka chimmi nu te a pa hi Tanghra camin puai ka pelh lo a si ahcun kum hlei thum a phi kum lei cung bak a phi kum lei cung a phit mi khi a sau ngaingai cu mu lami tampi nih cun kum hnih hrawng van sungah khin kan huam ti lai lo a lung a sang i a phi a phi a dukna ah cun cozah rian ah bawi pakhat ki bawi ti cu miu ne bu level hrawng tiang khi usi a hia shi level hrawng tiang khi a chuak kho maka ka tai rak ma la se lo cu mi pa cu cu dir hmunah chuak lai lo Thlarau ram i kar kan hlannak kan timi ah Khrihfa kan si ciocio natein kan i khat ti lam cu. Camipuai kong in ka chim si ahcun hlanlio kan nu le cun hlanlio dap chan kan si caah maw atu kan fale chantu si loin hlanlio chan in ka chim si ahcun somli rak ngah cu awn ka si cu somli ngahmi cu awn sasawh rak si sinatein som sarih la nga cung som riat cung cu kung ṭhu rak ngah si Cawnpiaknak zongah ka chimmi ka nolh ṭhan si ahcun ahohmanh nih a awng sawsawhmi le kum chungah mi an cobia kha ka lang. Khrihfa kan si cio ko natein zei ruangah dah kan comi aa khah lo ti ahcun kan thlarau ram kongah kan i khah lo ca a si. Mi zeimaw cu thlarau ram ah hin sawm liang ah a lomi zong kan um kho rih. A karlak nih a tanh ta ka duh. Biakinn rat lengmang ko ṭung i cami puai a sungmi zumtu si cu vawlei ah a poi taktakmi a si. Nihin ni ah vawlei hi a ningpi in kan co ko zongah kan thlarau nunnak a sungh chung ahcun zeihmanh santlaihnak um lo ti cathiang nih a kan cawnpiak. Nihin ni ah na thlarau caah aamah khaanchiat na ngei taktak ma ti a pakhatnak chim ka duh. Cu tiin a awng cangmi kan si ahcun awnnak tiang lawngah aa cenatmi zumtu cu kan si lo ding a pakhat. Kei cu Pathian dawtnak in vawlei kongah khin aa zeiter ti khi nan hei ruah zong a va ruat ko. Ka si le si lo cu keimah nih kaa hngalh. Pathian nih a ka hngalh. Hmutu Bawipa nih a hngalh. Vawlei tak saram kong hi zei pipa fak tuk in ka ruah ngam lo. Nan ti men lai PhD ngah cangmi le a rai simi nih a chim lai ta nan ti lah. Natein na khi a si lo. Natein ka buai ve mi cu thlarau ramah kum chungah lo in tu cu va fang. Thlarau ramah a ka ka a ka tuk. A caan ahcun ka duh fahnak ruangah Ka chim tawn ka ni pa in fahniang te ka si na tein midang zei bantuk in dah an ka ti lai ti ruat lo in pulpit ah ka tak ka tlet ruangah mi zei maw nih cun rak ana bo deuh cia um cu maw minung cu kan hma cu bak i a tla ah cun a fak khun dinnak ka tlet tuk ruangah dinnak ka aupi lio ah a ding lo mi minung tampi nih comment an ka pek mi um ve ko cu na te ma cu cu a poi tiah ka chia lo zei ruangah A dingmi Pathian nih dinnak kong chim dingin nun a ka zuam ka ti. Nihin ni a cu nun cu a biapi tuk. Thlarau ram ah a hak kauh a hau. Taksa ram ah hin a hak kaumi kan tam deuh vawlei hi zakhat kan ngeih ah zahnih ngeih a duhmi minung kan si. Zathum kan ngeih ah zali ngeih kan duh. Natein thlarau ram ah maka kha taksa ram i kan ṭhan tuk tikah thlarau ram ah cun kan ram dawng thluahmah cu Zei ruangah taksa sinak le vawlei sinak le thlarau sinak he aa tlai zungzal. Aa tlai zungzalmi sinak ah zei nih dah a tei hau ti hi kan ruah bak a hau. Minung kan nunnak hi uiconak le uicorang aa paimi bantuk si kan ti. Uiconak nih mipa pakhat nih uico pahnih ngeih i uiconak nih tei seh ti a duh cun kan hngalh dih ko. Sa tampi a pek hau. Rawl thawthaw a pek lai i Cu a pek tikah cun a tha a ṭhawng i uico rang kha a tei. Uico rang nih tei seh ti duh cun uico rang kha tampi rawl a pek. Taksaram kan timi uico nak hi tampi rawl kan pek ahcun thlarau ram sinak kha a tei tawn cu. Zeiruangah Khrihfa kan sinak in kan zia a chiat lengmang Dinlonak a kau kan hlan lengmang i mi nih bawmh an kan hal tik zongah ee ti a fawi tuk komi ei tiah kan ti lengmang mi hna hi kan taksa ram simi uiconak tha an pek ko ca si. Thlarau ram a rangmi uico rang kha thar kan pek lengmang ahcun na taksa sinak ka taksa sinak ka kokek zia hi Bawipa nih duhsah tein dawh an tei piak lai cu. Nihin ni ah kan nih cu kan kokek zia a lang zungzal. kei cu ka lungthiang ummi hi ka dah ka ti ka ti ka lung a dai kan ti natein a ingtu cah lung fah awk cu a si ti kan ruat ti lo ka bia ruangah a hodah a ngaih a chia ti kan tuak ti lo kan duh paoh in kan um i kan duh paoh in khua kan sa cucu kan nun ah bitak tein kan ruah ha thlarau ram timi le taksa ram simi aa pai lengmang Nihin ni ah cu sining ahcun thlarau ram hi thapek deuh in kar kan hlan i a biapi cucu ka ti tikah rawl kan ei lai lo tiah ka tinak a si lo. Hnipuan kan in hruk lai lo tiah ka tinak a si lo. Thlarau ram lei sinak in tha kan ṭhawnter pek ahcun kan kotek zia le kan minung hlun a simi a ṭha lomi le a chia tukmi kan nun hlun i a thiang tukmi, a ṭha tukmi Bawipa nun nih a khuh lai i amah muisam kengmi zumtu kan si lai. Cu nun cu a biapi taktak mi nih nan nun khi chek cio law kan nun hi kaa chek cio ve te kin Krit mui kan cuang maw tiah biapi taktak. Thennak kan timi ka kan thlannak ah hin lungsau taktak a ha. Jesuh Khrih hi vawlei ah taksa na rak tlon len lio ah tukforhnak tampi a ong. Thlarau mi kaa kan hlanah kan ṭhennak dingah a pathum te tu zingka tu chun caan ah a thlei ten laktar kan awtawinak te ka chim lai. A pakhatnak cu Satan nih hin kan nun fir aa tim zungzal. Satan nih a duh bikmi cu Pathian nih a khamh cangmi hna nangmah le keimah fir kha aa tim zungzal. kan nun fir a timh zungzal kan bawipa jesuh khrih hi minung sinah a zakhat zakhat a ngei i pathian sinah a zakhat zakhat a ngei ti kan fiang dih minung taksa sinah na rak kan len lio ah hin Satan nih a rak tukforh ve ti hi Bible ah ka relmi si a tukforhnak cu phun thum in a si nain phun khat te lawng tu zingka caan ah ka langhter lai Nisarli cu rawl ei lo an um tikah a fiangmi cu a paw a ṭam ti kha a si. Satan nih kan nun i hrawh dingah aa tim zungzal. A paw a ṭam tikah cun a tawinak in kan chim ahcun lung kha a hun hmuhsak i na hmaika lung hi i lak law na paw a ṭam tuk ahcun changreu ah canter ko tiah a ti.

Voksa le arsa tiang si lo ti cu. Caang rawl a thaw bik. Kan paw a caam tuk lio i kan eimi rawl tluk a thaw ngim lo. Pawkhim tuk lio arsa zei tluk duhmi an ei manh a si in an ei khawh hnga tiah ti si. Sau pumpa le bang hi cu a pawkhim tuk an a tap an ti. Ian a ṭa an ti ka pawkhim tuk cu ke ka frit ti. Pawkhim tuk nu rawl ei kan huam ti lo. a eimi kan zoh na kan celh lo cu chim duhmi cu pawṭaang tuk lio i kan paw a ṭaang khawh ning khi kan hmuhmi vialte ka dok a kan ei duhmi mitthlam kan chuanter dih cu mah ka kha Jesuh ri taksa in zakhat ah zakhat a rak si ve caah hin a paw a ṭaang bak ve lai ti cu fiang cun sawmi rawl ei lo cu minung tampi hin ni khat rawl ei lo kan celh lo voikhat ṭane mapione ṭane saro masain muni nai na durim yai A voikhat ei lo in a celh lomi minung kan tam tuk i cu bantuk le is always a serve a bottom ti lai ti fiang. Cu bak cu Satan tactic a that khawh ning cu a dotkhat na Satan nih a kan tukforh lengmang ah aa pehmi a dot nihnak cu kan thater lio caan bak kha a khuni aa lak zungzal ti phi hna hlah usih. Na thater lio caan te khi tuak hmanh na tha a deng liote bak ah khin zumhawktlak tein nun hi Bawipa bia a si. Minung hi tangka tampi kan ngeih lio ahcun kan fiang lomi thil tampi um lai cu. Tangka zong van ngeih ti lo bak ah khin maw a ho nih dah a ka dawt ti hna hi kan fiang cu. Kan har tuk lio caan ah khin ka pawng ka ngai lo mi zei bantuk dah an si ti kan fian tuk caan a si. Tutan ka chim lengmang dohthlennak kan tuah lio ah hin Laimi kan sinak ah kan pawngkam ah ahodah bawmh ding a um ti kan ruah bik caan zong a si tiah ka ti. Hi lio caan hmanh i kan i bawmh ti lo ahcun bawmh ding caan a um te lai lo ti ka chim lengmang. Minung hi kan herh lio caan te bak i an kan bawmtu cu a philh zong philh bak lo ding si ti kha lai ah a kaimi tampi um i a reng a ngai lomi zong an um lai. Cucaah kei ka ti ṭhemu cu pakhat te hun pek ka duhmi cu na har lio caan i tangka aan cawitu minung hi zeiti man ah philh hlah ka ti pek. Na ngaihchiat lio caan i aan themtu minung hi philh bang hlah. Zei ruangah mi tampi nih kan fuhpanh tawnmi hna cu tangka ngei deuh lawng an rak si cu. Minthang deuh lawng rak si tawn cu. Nain, thlarau ram i a ṭhangmi hna minung nih cun har lio caan ah hodah ka bawmh ding si ti tu in a kalpi. A kar te kan tlaih ka duh. Ka chim duh bikmi cu kan Bawipa Jesuh Khrih i Satan nih tukforh a timh lio ahhin a thathawnnak bik khi a rak ra lo cu. A thader biknak bak khi a ra i a paw a ṭam tuk lio ah dakaw Faṭamnak kong he pehtlai in eidinnak kong na rak forh cu zumtu nulepa le nau hna i ralrin ding kan biapi tuk. Na har lio caan ah hin Bawipa hna pehtlaihnak ah tissa a phorhmi zumtu na si lo biapi. Zumh awk tla tein a ummi zumtu kan si kha a biapi taktak. Vawlei a si caah Pathian nih hin har ton a kan sianh ti zong hi kan fian a hau. Harmton bang ah seh ti thil a ti tinak nakin Harmton zong kan sian carum. Zei ruang ah cawnpiaknak zong ah ka chim cang kha. Kan harsat tikah ka ko Bawi Pumui hmai dawh kan hmuh chinnak a can cu. Kan har tikah ka ko Pathian onem kan theih chinnak a can cu.

Nain ka tahpum damlonak mi tamtuk a rak ceu tawn. Kamah chiatin si a dingmi ka si. Ka ruahmi cu ah atu ka upat hnu ah hin rak dam tuk sehlaw nihin ne bawipa dawtnak atu ka chim kho lai lo ti hi ka ruat. Estavan Niam chung i kha sakmi ka chim theo tawn lai zong ah kai ngai ko kha. Ka mitthli tlaknak le lungkuainak nih na hmai an ka phakter. Na sin an ka kunter. a dermi ka thazaang ka sining nih hin na hmaiah a ka kunter timi hi kei cu ka nun taktak bak ah Pathian nih a kan a ka cawmnak si nan mitthli a tlak tikah hin maw mi huat chinnak ah ka hmang lai ti si mi zeimaw cu midang nih mitthli an kan tlakter tikah hin mah cu an kan tlaktertu minung huatnak ah kan kan damter cu a si bak lo kha cu bantuk nun cu kung thluang ah mi zumtu nun si lo Na mitthli aan tlaktertu zeitluk in tam ko zongah nangmah nih Pathian dawtnak te tlun kaa ngar hlan tia cun na thluachuah na dong cawk lai lo. Kanmah tu hi mi mitthli tlaktertu si kha lo ding kha a biapi taktak. Nanmah lau tu kan thiamthiam maw, lau tu kan ka rat ruangah ka chim si loin voi khat nih chim bal ni te ka van hngalh ta la. Dr. Sikia cu nan hngalh dihmi si. MIT kan kai lio hin pastoral theology a kan chim i ka rak ngaihchan ngaingai mi siasi zeiruang cun a nun niam tuk ka ti ok a zia cu maw minung nan si caah a duh lomi zong tampi nan um kho ko minung cu duh ti phung zong si lo chiaman nun i tong thon tlanh in tlanh ti kha si lo in mah le duh ning cio si ko cuah cun ca a ran chim i ka rak dam lo tuk kha a thei lo a thei lo i voikhat cu an chim i a ka au siangsiang na dam lo ma ka ti aw sia ka dam pa lo ai ti lo ka zei pi dong ka chim lo scholarship ke an rak tlai i ma kha kha ram dang an bawm nak a rak um a rak um i ma chu chu a kan thei tung lo ki na simen chu tam tuk na di ko lai na khan kan ma au mi chu chim ok zong chu tlak lo nat ma chu leo chun ka si hi za khada thong som ru ka di chang MIT ka ka yu sau tu chang chu mo za ka se khan ka bi ra za fatin te ka kal ne chu za fatin kal lo kha lo he Zakhata bia in thongsawm li thongsawm nga thongsawm rak tek rak di ton a tam deuh sanum a tlawm deuh sanum ma acun Dr. Si Khia nih ca kau in a kan ni bawm nak ana ca chim nok cu tlak lang na te khan kan in dawt ko kan in ruah ko ti nak ah kan ca zim nok kia chuak mi se lo kan in bawm lai ti kan ti ka lom tuk tia ka tim MIT kan sia te hi kan rak kan rak tlaih chan ngai hnga CCU kan sia te zong cu kan tlaihchan ko hna na ti khan khika hi amai chiak ah nuam deuh ka ti lai cu CCU kha zei ka rel lo si lo khan man cu cu man ti cu ka rei lo ngai kan rak tlaihchan tu hna ni kai mai chin khan Australia te a kal nan mah ni nan thei deuh la i atu adam lo na kong khi nan mah ni nan thei deuh la kai nak in a or lei ma a ke lei ma a vai ti ka ka chin te or lei se wa pa pawl nih an orhlei kut a vei khin cun thluak he aa pehtlaimi khi a dam har ngai ti khi thluak sibawi ka piakmi nih khan an ka chim tawn i kei hi oh sorry pa cu keh lei si ding si orhlei si cun a cei deuh kei nu i orhlei fah deuh ding si thluak thari sun tei ma hi ka thluak thari saupi in a khop i ka orhlei kut a fek ti lo duhning in ka hi a fek ti lo ian i orhlei si cun a zualtu tina si a thluak ah ring cuma angah thluak ah bomi angah ti khan an theih lai Mah ka khar ca a ṭialmi te, amah kong ṭialmi, nan relmi te kha hmu ko lai. Ka hun chim deuh thiam sual lo cu von rel thiam law, atu pa te kum ni a tlin masimah i atu pa cai a ṭialmi, amah kong a ṭialmi, ka khuaruah harmi cu a thluak ṭha tuk ka ti. A ngakchiat lio kong in a ṭial khawh ti rian a rak ṭuannak vialte a fel taktak. ka upat khi a zual mah cucu ahcun a ṭialmi te ah ka duh tukmi cu a keh lei a damnak te khan computer te kha orai hmanh ngah ti lo cu tete kha a ṭial i capo khat cu a ṭial i mi tampi nih hin a ti Pathian sinah kan hal tawnmi cu damnak thluachuah a si tawn Ṭhatnak kan timi damnak le mi nih cawisannak hei ti bantuk maw minthannak le a ṭhatnak aa awngmi hmuh lawngte kha kan hal tawn i cucu kan co te Bawipa thluachuah ti kha a si ko a hmaan ko natein a chimmi ka duh tukmi cu kei cu ai Pathian sinah kan hal tawnmi cu a ṭhami lei lawngte kan hal natein kan rak hngalh lomi cu A ṭha, minung sinah hin kan rak cohlan khawh tawn lomi, a hal awkah kan rak hngalh lomi cu zawtfahnak kan timi ka zawtfahnak hi ka hal lomi Bawipa thluachuah si ti halleluia. Nihin ni ah siasi khia nih a hal lomi Bawipa nih thluachuah pekmi cu a zawtfahnak a si cu. Zawtfahnak in thluachuah tiah nan cohlan kho maw dih? Kei cu ka cohlan khawh. Zeiruangah? Pathian na ton chinnak le na thlarau level a kainak ding si ahcun a phu ka ma cu cu kan hngalh ha mi tampi nih damnak um ro kan hal mi kha thluachuah kan ti nain kan rak hal lo mi thluachuah cu kan dam lo nak a si tiah nihin ni ah hin kan lai i sining zongah kan hal lomi thluachuah ei kan co ko ti ruat hna usih. Ram a rawh lio ah hin Bawipa a ṭha lo ti lawng hi chim hna la usih. Pathian nih cawnpiak a kan duhmi thil tampi um ko ti ruah thiam a hau. Zei ruangah Pathian nih a thi lung kan hrinh sual lai ti ka phang peng. Kei cu Pathian lung hrinh cu ka siang bak lo. Zei ruangah a kan bawmtu kan tonmi sining tete ah hin Pathian lunghrip lo cu a biapi taktak. Mi zeimaw he tlawmpal te kan zawt lo ko. Bawipa um lo cu kan hun cuh. A si ne mamlung kha vawlei a si ca hin harsatnak kan ton san zong um ko. Mitthli tlak la kan ton cang um.

Thisen i pasar rawh kar to thlen da nih a hlor suan ve. Haka penga zam ampi hi hakan rak rai aka base zong an rak pi ton ka kal pa lo an ngai mi an thil le rivia te bom te bo adina cheu ka cho an facang an ngai chu ni khi bom kuan la thlang ab me pate ni ki pata di ai on ngai ti lo Sizun rak phan ei hin pangka thing khat cu chim lo thohram an ken i kan lam minung tamkin um kan har ning hi a fak taktak hi le kai cu fak ti hrola a si to zong hi kan thlacamnak si ka chim tu mi cu bantuk lio zong an pathian nih an hor lo ti philhna la si Pathian nih hin a kan kaltak lonak te kan theih ahcun kan thadernak hi thaṭhawnnak a hmuntu ka ti. Ka tha a der na ti lio ah zuk awk na tlak lo ahcun Bawipa a rum ti lai lo. Hlan minung hna tampi hi zumhnak ruangah an rak hremmi nan tam tuk. Macu minung cu zeitindah an um cu a thah zong rak thah na kan nih Laimi kan sinak zongah temtuarnak hi tampi zumhnak kong tu cun kan va tuar for rih lo nain dothlennak kong a tam tuk kan tuar Thantlang ah zam an rak zam ka labang cu khi phanat dek ong zawn ngei ti lo ti kha an kan chim tangka an ngei lo si lo in tangka a cawknak bunum lo ti kha an kan chim i cuah cun Hakha thu dirmi do kanmah hlei ten thatlang lei le kan hei til tam nang cu kan i dawt cio cio ko zong hrik hram deu ca rol ei ning zong khi kan chung pil ti lo kan hil zong ah kan hil kho ti lo a har khawh ning he lai in kanmah nih kan tuar lo na te a tuar mi tampi cu cu nan hngat mi a si natein cu bantuk sining chungah bawipa nih kan philh lo ti kha zungzal a hau cu bantuk kan ton mi ah khan zumh awk tlak tein kan um i kan thlarau ṭhatnak tu kan hman ahcun cucu khel khat in kan i thimmi cu a si lo natein Bawipa kan naihchihnak ah a can ahcun a sullam a ngei ko ti te kha a karlak te zong ah vun tanh chih ka duhmi a si. Nihin ni ah ralzaam dirhmun kong tampi nan hngalh i Langtu peng sinah ahhin a ngeimi zong tampi nan um caah Zawnruahnak thinlung taktak he kanmah autu peng an si lo ti si lo khan cu lungput te zong cu nan kut sam ding i a tam tuk atu hrin cu in bom nih a thlak mi tam tuk a cheu cu Hakha peng hi mi peng hi an inn an um pah ti lo an zam pah dih i cu dirhmun in a dir mi zong tampi an um lak te kha kan nun te zong um chih seh tiah hun langhter ka duh i kei hi miphun keimah cang cu dong ngai tiah kaa ruat i phi nan hmai ka zam dawh deuh lo i kan thinlung fahnak tiah hun langhsualmi kha a ruahzia hun ka thiam thawng ti te zoh chim ka duh a kar lakah vai vuat lo a ha zuk awk tlak te um a ha Africa rama mission rian a rak tuanmi David Livingston Dr. David Livingston hi an nu nih a rak thih tak. Cu a rak thih lio i a chimmi, a ṭialmi te bia ka nun a um tukmi cu zeitindah a ti ti siah cun, ah minung sinah in aa nupi le nih thihtak zeitluk in dah a va har lai ti kha nan hun hngalh dihmi a si. I a thihtak ahhin cu ahcun a nupi nih a thihtak ah a hun ṭialmi te ca nih thazang a ka pek tukmi cu vawlei cungah ka tonmi sinak ah hin nihin ni tiang ka tonmi sinak hi a har hrimhrem tiah ti hi leng hi cu ton ding zong khan a fawi ti lo ding khin a ṭial lephiat zanvai zawtnak a ngeimi bantukin ka nunnak hi kal kho lo bantukin a ka tuah tiah ti Natein maka kha a sinak ah khan a donghter lo, ka si ve ti khan a ṭial lo, a peh chihmi bia ka duh tukmi cu zan kai zawtnak bantukin um ko hmanhsehlaw a chimmi te nih ka nun a ka cawn tukmi cu ka dawt tukmi Bawipa ka dawtnak hi mu khat te zong a ka zorter lo ti hallelujah. Ninni ah kan tonmi sining nih hin kan dawt tukmi Bawipa kan duhnak hi a zorter lo ding a biapi tuk kha Cu bantuk i a zawng lomi zumhnak le kar a hlaumi minung cu thlarau ram ah nu can pa can an va phan maw cu a karlak in na vaivuanh belte tu cun camipuai a awng menmen na silole na sung ti he ruat ko nin na zumtu tampi a karlak ah kan vaivuan a cheu cu biak in pumh a huam ti lomi zumtu zong an tam tuk zei ruangah cheu cu biak tu nih an rak kalpi ve ruangah hi tangka tahchunhnak a maw tingkhat sitfaih na tu ahcun tingli na hmuh ṭhan lai tinga na hmuh ṭhan lai tiah an cawnpiakmi nan rak tam tuk minung kan sin a tangka kan duh ve caah rum kan duh caah pathian duh theng si loin rum duh ruangah sitfaih kha an duh tikah an ruahning thil a kal lo tikah bia an a phan duh lomi man rum cang Laitlang ka kailah tete hi a tam pah caah a tuih cung zeimaw zat te ka hmuhmi chung cu cu chim ka duh. Nin ni ah kan lungput hi thlarau ram ah kauhan ihnak lungput lei ka kan hlan lo cu Bawipa han i thek siam. Tang ka duhnak lawng in na pek ahcun Bawipa aa lawm hlei lo. Na zumhnak pakhat hram na bunh i na kalpi tu ahcun cu cu Bawipa aa lawm lai. Cucaah a karlak ah tampi ka chim ti lo. Kan derthawmnak hi kan ṭhawnnak tu a si seh. Mah ca cun pei mithiang Paul zong nih Bawipa nih a timi cawnpiaknak zong ah ka tanhmi ka duh tuk ka van in hngalh ṭhan lai. A tak chungah hling a umnak tein Bawipa ka lakpiak ve tiah voi thum thiang nih a hal ko nain Pathian nih a lehmi cu e kan lakpiak ti bak lo kha ka vel in a ca a za ko ti a ti. A pehchihmi cu kan rak derthawm ah in kan rak ṭhawn a si ti tu kha langhter.

taksa ram in na si fak ko zong ah hin fak tuk in na lung rawk deuh hna vawlei kan timi hi kan kal tak te ti lo te si ti dok ka chim lengmang ruakkuang nih zeihmanh aa ken khawh lo caah nin nian thlarau ramah si lan taksa rama bawipa nih chuah pekmi hna minung tampi kan nu le kan pa hna i porhlaw tuk in man um sual lai ti ka phak Zei ruangah Pathian nih aan hrenh chungmi a si ti te hi rak i fiang u cu na ngeihmi tu kha midang hromhnak ding kha sullam ngei tein na tam deuh lai. Mi tampi cu kan ngeihmi hi kanmah ta ti bak kan i chim ruangah midang hrawmh zong kan siang ti lo. Pathian nih a ka hlan chungmi te a si ti hi i fian ve lo ahcun sian khawh zong a si lo cu. Nun hi sian khawh zong a si lo. Pathian nih hi kan nun te a ka hlenh ti a siang men hna cahcun aho sining paoh ah thlum al tein an um ti kha tutan cawnpiaknak zong ah thiang thlarau thei tlaitlainak tampi kan hun langhter mi si. Cucaah kan derthawmnak hi maw derthawmnak sinah hmang hlah usih, kan ṭhawnnak tuah hmang usih ti te kha cucu a donihnak a chim a donghnak ah cu bantuk kan tei khawhnak ding a biapi bikmi kan ral thuam a si dingmi cu zumhnak kha phaw bantukin kan i chiah a hau. Zumhnak dah ti lo, amah Pathian ṭhawnnak dah ti lo, amah Pathian bia dah ti lo, kan nun ah ṭhawnnak a kan petu zeihmanh a um lo vawlei ah. Na pawngkam minung a ṭhawngmi khi naa bochan tuk khawh men, a ṭha ko minung sinah i bochan ve ding si ko. Natein caan zeimawzat a phanh tikah a duh ningin bia na chim sual lo ahcun cu na bochan tukmi minung cu na ngaih aan chiattertu minung ah a cang kho. Cucaah kei cu i tel ka duh lo vale hi tiin minung va chin lulh tuk zong ka ti ti lo ka huam lo. Zei ruangah minung nih cun an kan ngeih piak zongah thinlung te ah ngeih piak dan te um caan zong khawh si. Bawipa tu nih a kan ngeih piak ahcun kan nun ah a lak in a kan kirter lo tu zongah Bawipa thiamthiam si. Cangka na hawzang vialte kan minung sinah chim ka sa, Bawipa chim ko. Bawipa chim din e, ian na na hoi le ka chim le duh ve sila, na va chim zongah ka kha cok a ṭha ve ko nan. Bawipa chim nan tu minung na chim ahcun na kal nan nam a hman lai lo. Pathian chim hmasa ca alak in a kan kir ter lo cu Bawipa si. zumhnak in Paul bantukin kan i chiah hau. Kan Bawipa Jesuh Khrih nih Satan nih a tukforh lio minung sinah ei pei a duh tuk ve ko lai cu a paw ṭam ve. Natein ei loin a rak tei khawhnak cu neutral trophy chung kan rel ahcun minung nunnak hi rawl lawng a si lo tiah timi amah Pathian bia lila in cucu a zumhnak in cucu a Pa Pathian a bochannak in Pathian bia hrambunh ah a rak tei khawh. Nihin ni ah kan nunnak ah zumhnak hi Paul bantukin kan i chiah hau. Cu zumhnak kan timi phaw cu hlanlio minung nih hin Efesa cu Pathian ralthawn tling a relmi khi ral an ri doh tik annih cu bawm ti bantuk khan ri kap lo ti anmah lio chan ah hin i mei bawm kan ti lai ma mei in kahmi khi thal kan ti kan tuahmi mei khi mah khi mi le net temin an ri kap i an ṭang bak an rak kah tawn nan ti minung kan thi a fawi bik na hika lei si rua sibawi cu si lo nan minung i keh keh bak in a kan ṭhuat seh cun thi a fawi tu kan ti i khual sual mana ka nei deuh khi cu ama ning poki ke lei mo or lei so ke lei hi ka lung um na ma ka kati ma achun thi cho sian te e ka bep te na chin kan timi te zong he ti anung ngai te kan nei chim to le chim tu kan ke kan i khon tika hin thi cho khe se theng lo amah belte bleeding nga i tuai chot lun sia cun va thi ka seng a in ha lung tu cu dai yai bak a ti sia cun thi a fawi ti kha nan theih cio mi si maka kha i khum haknak i hum himnak kan hum himnak ah cu tang kho cu an rak i bet tawn an ti than in an rak kah na tikah an tang um ro kha thah dingah khan an rak ti chon hna mi kha zumhnak phawi kha ma mi thiang pawl ni ta chutna a ban duhmi cu cu an kan kahnak kan i khawarnak kan i teinak ding kan i vennak dingah cun tlangkhaw canah zumhnak kan ngeih a ha tiah ti nihin ni ah hin satan nih hin na tang le ka tang i lin se ti lo mei thal na kan kah per cu kan tang a lin hnu nu cu zeihmanh kan tuah kho ti lo Mi tampi hi pawngkam minung sinin kan caang a li tawn Satan nih hman hna. Kan dawt tukmi minung sinak in caang linhnak ding bia tampi kan thei tawn. Natin ka bantuk sining zongah kannih cu kan lung a dok lo timi cu amah Pathian bia le amah Pathian kan zumhnak caang khua kan i ser ahcun kan caangah phan loin a leng a choi ṭhan lai. Anmah lila a peh caan na um cu. va i ṭhan hna seh ka ti duhnak ka chim si loin minung hi ṭhatlo khua kan khan ahcun kanmah nih law kan co ṭhan cu na lungput a hmaan lo ahcun nangmah nih na co ṭhan lai te chin fapa nih an co ti lai maka kha chacun chiat hi i tim hna lo si ṭhat hi i tim hna si ti ka chim lengmang minung hi kei ee ṭhat te ca ka ti khawh ni a lo tiah kan ti natein a donghnak ahcun a ingtu kha a tuahtu lilan si ṭhan ṭhan

kanmah lam a uan paoh cu a za ti a kan ti na te khin a awngmi te khi chikhat cu kan lo na tein a ti a donghnak tiang hna a kan petu hi minung an rak si lo caah bawipa nih a za cak a ti innka a on rawnu cun a hohmanh nih kham khawh lomi nun ngeitu hin so lo Cha cun nangmah tu miphit tu va si duh hlah an in phih len zongah vaa i lawm ko Bawipa nih cu an in phih mi nan ai hlat hlat in dawh thluachuah an pek than lai cu cucaah cu te cu zumhnak an tlaih zungzal hau a donghnak lei ah vawlei cungah Baptist lakah phungchim ah Baptist pastor a simi Spurgeon timi pa cu nan hngalhmi si lai tiah ka ruah i Amah hi phungchim laknak Prince of Preaching tian timi si, phungchim payin tian timi si, thawngtha chim siangpahrang tiah, thawngtha chimtu lakah siangpahrang tiah timi pa Spurgeon hi ki kumzabu hlei kuana hrawng i min a thang taktakmi si, ani cu thongkhat Nazareth le vei ah a rak thimi pa si. Cu mipa nih ca a ṭialmi an ṭialmi te pakhat ka relmi duh tukmi cu a pu hi James uh, ka min ka belh sual lo cun James Spurgeon a si annih cu an pupa min kha an i lak langmang ca Spurgeon ti kha an i lak rua tiah ka ruah cu James Spurgeon a kong te cu a tupa nih a ṭial i annih a pu hi anmah Miu U Sin Set kan ti lai cu kawl cun anmah chung ning in thawk cu chimtu he an rak chuak pah ngai rua Hi Rakhakha a phu kha pastor a rak ṭuan i an rak har ngaingai ti si i an ngeihmi caw pakhat khi an hnukhang te khi an rak sur i macute cu caw hnute cu rak pek in an pawl i cawm an ti an i cawm i thawng cachim i ma cu anmah chan lio thawng cachim cu a rak har tuk rua a rak har tuk Cu tikah cu a rak har tuk i mah cucu an rak kalpi lio ahcun an nu hi chikkhat chikkhat cu a lung a dong hnik tawn an ti nate khan an pa nih khan na lung dong hlah Bawipa nih khan cawm ko ti khi hai pek dawh khi si kia danah i voikhat cu ruah lo piin an caw an bochan tukmi te bochan titu Pathian nak ti si lo khan an nun cawmnak ah an i hngatchanmi an cawk ruah lo pi a thin te A lung kha an lung kha an nu kha a lung kha rawk tuk lung lung dok nu ngai mi tampi cu caw van thih hwang e van cat lo tuk me he thih hwang e ai miphun kan tam ngai kan mo ve lo chu khor khar ka sak nya ka tuan bo lak na tampi kan um caah caw tlawm pa cu chu caw nya ngai ni la kha an van mai mi nu kha an vai mi kha ruah lo pin a thi than mi ti Cuacun a dih khese an cawmnak te a phungchim in aa ke phungchim in a veimi ah a thlahlawh hmun kha le a tlawm taktak a si fawn rua. Cu tikcun Spartan nih an nu tha a pekmi cu zeitindah a ti ka si cun na lung zong hlah law Bawipa nih hin caw sawm ngamen tluk hi a kan pek te ko lai ti a ṭialmi te maw caw sawm ngamen tluk hi Bawipa nih doh kan pek ṭhan ko lai cu tiah ti kan ti. Ruah lo pi voikhat cu khi London lei in mibu an khi an rak ra i cu ahcun cu pastor khi thawngtha chimtu mi sifak deuh pawl thlarau ram sullam taksermi sifak deuhmi pawl kha bawmh ding in biahlehnak an ngei ti. An hun ngei tikah cun mi cu an bawmh thluahmah nai subordinate kha an pe hmasa lo. An pe hmasa lo a donghnak bikte an fight pawng an ni cu European man cang pawng an man cang Thawng nga kan tilo cun mah tak cun thoi pawng spak kha a tang thong nga bak a tang i mi pa pakhat nih a ti mi cu kha mi a tang mi thong nga hi Spurgeon kan pek lai ti a ti an ti so cu a hawi le dang nih a maka kha avei an an an chim mi cu an doh kho si lo in khan na chim mi hi a tha tuk na tin

A pahnihnak te kha tlawmpal te ka van tat ta than lai i dohnak i lei te ka van ti na tein sui hi thianternak in caan tuah lawng sui nan theih ko kei ka khi ni sui ra a si sui a sen ai the si zo a rang si zo an a ke purifying nan tuah per mirang cu purifying nan tuah per sui kha Peter re kore bantuk a tak ma tak lo ti kha an thianter per Mah cu nu pawl poih hi Baibal kong lehnak an tuan ti. Mah cucu Dublin timi Ireland rammi khuapi a simi khi khua pakhat ah khin makhakha an a si a cangmi te si Ireland timi ram. Mah ahcun nu pawl poih can kal i mah khi dai thum tlak thumnak Levi mi pawl chiat an si lai timi Baibal cacang kha lehla an duh i an vun lehlanak ah mah cu nu pakhat nih a tah sinak te lehla ka duh tiah ti sui sertu pa sinah va kal an ti. Suisaktu pa nih sui cu a tit a tit i a sar a sar i a zoh lengmang ko a zoh lengmang i bia a halmi cu suisar pa mi hi sui na sar chung hi na ngah peng ma tiah bia hal an ti ka ngah peng an ta ngah lo cu si kho lo cu ta ti suisar khi nan zoh bal ma ti anak papi ki mai nan ka enak ta ki sui pawl khi an van zi an van zi sui a tleu taktak mi te a chuah hlan ah khin Sui pawl hi tampi ziah a har, a tem tuk. Thaw cu a ngei lo nain hi kutdong rat pakhat sernak ding in hi kutdong rat hi a tem tuk ve cu. Hmasa cun man ngeih tein kan hruk ve cu a har. A men kan fahnak zong hi ka si. Tahcun na sing ti bantuk hoi hna cu yatli in an rel i sing ṭalung te lung khat te ma ting thong simi tam tuk um, ting za za simi um, mi ngeimi ni tampi an ngeimi si sing cu a rangmi, cawk rangmi kan timi a thlir takmi khi Mami ka chim duhmi cu hi sui ka dong hlawte a chuahnak in a tem tuk ve mak ka dong hlawte khua i kan ruah cun ka ruah khawh si cu ai sui he tu pom se ti ding salo men ngeih ter hau amen cu ka fak zei ruang dah amen a fah ti cun a titnak le a tuahnak le purified an rak tuahnak hi caan sau an rak lang cu cun a ti ni cun na hngah peng ma ti ka hngah peng ai a ti A timi te cun mah sui serpa nih a timi cu sui pakhat a cannak dingah a donghnak tete finalize timi te khi nausung a sin te a phanhnak ding sui tiah mi vialte nih amendment ngeihternak ding van chiahnak dingah khin a tem tuk lei kan ziah dih kan tuah dih i a fak tuk khi a tuar ve lai ti mah dih bak in the government fakmi sui a can cu ti a ti Pathluthlak cu ka rel le ka lung a tling tuk. Zumtunun kan timi hi final life timi a donghnak bik level sangpi kan phannak nih hin titlak lo i mei hnan kah kan um caan um kan tem caan tampi um an kan ziah caan tampi um natein maka in khawh ahcun amen na fakmi zumtunun kan si lai hallelujah ninni ah man ngei ni kumthuang ah mi zumtunun hi men ngei taktak kan si khun Vawlei cu mi vialte man ngeimi kan si ti nain kan man ngeihnak le sang chinchin fawn cu kum thu ram ngah mi le ngah lam mi a donghnak te kan van chim si ahcun sibawi le sibawi lo hi thlan ho aa khat lo zei ruangah cami puai lio pe an rak i zuam tuk ve cu ti ka chim cang kha kha kawl puai kawl chuih ni kok ten ka van ngol lai i Vawleicung ah bawlung chuih ah kan uar tukmi cu Ronaldo, Cristiano Ronaldo le Messi a dang zong kan uar ko hna maw Mbappe te hna zong kan uar miter Chelsea le Man U nan buai tuk na a pa pawl hi a caan ah cun nan buai dih bawlung chuih nih hin vawleicung ah hin an ti mi vialte lung a kan la bikmi hi video zong khi a va si ko na an ti zei dangdang nan bawlung puai sin ti cu atu belte cu Facebook si kho men mu aa khat lo kho men Mawlungpuai cu mi vialte nih kan zoh tu mi aa tal an ti nain a duh lomi um khawh a si. Vawlei cung le ram in an tahmi khi chimmi si. Ronaldo kan hei uar ning, Messi kan hei uar khawh ning, mah le uarmi cio. Ronaldo le Messi khi ka bah a kong sungsuh ngahmi an si. Tahchunhnak kan chim si ahcun, Bawlungpuai khi a minung tu kha ka pel kho men maw? Fusen cu pasarih chuihmi zawn um Quincy cun thei hnih sihmanhsehlaw ka Gotama he goal a kal Michael nih he ma cun hnu lei a dirmi a blender an kalmi a um cio mah khi ball an chuih cio cio ah khin first le second an i zuam tik ah khin

Zeiruangah dah sui phanat cu a co tiah cun midang an rak teima lo lio dawh teima te pawl an rak cin cu Ronaldo a cin dan a that khawh ning hi a chim tawnmi lai nan hmu a fapa upa bik khi atu khi a cinter dan that khawh ning rawl a pek an pek hmanh ah a herh lomi chui tuk tak a pe bak lo cu taksa dan lo nak si ta junk food timi pizza baka te bantuk kan pe lo ti amah nih chimmi a Mah cu tluk cun a fapa hi training a pek cang tu khin cu tluk training pek ve mi minung cu vawlei cungah sang bik cu cu a ṭhumsan lam nihin ni thlarau ram hi midang an tha thut lio zongah Pathian bia kha na nun dihlak in na zoh i naa rel naa nunpi midang an dupawn um lio ah na khuk tein khan bi te a rak i bil i na nun dihlak na ṭhummi nun a cingkengtu Bawipa si lai kan comi nunram hi khah khawh si te lo thlarau ram ah sui phen in a comi pawl cu midang an duhpon an um lio pei mitthli tlan thlarau ram a thlai chin rak tu cu cucaah thlarau ram ah ani ani kan timi pawl khi kan hngalh dingmi cu kan hngalh lo lio kum kul hna khup aa bil min fak tam tuk cang cu kum nga hna bawipa sinah nun na pek ve tung lo ahcun na comi te cu a hme tuk lai cu ta Cucacun nunram kan timi i fiannak ahhin Pathian nih thil tampi a kan cawnpiak i bawlung chuihmi sinak le sibawite le sasawh cangmi puai awnmi sinak hmanh ah tam tuk kan nun a kan cawnpiak cang. Cu thlarau ram kung thu level co na duh ve, thlarau ram ah suiphun ah co na duh ve si ahcun a karlak ah Satan tukforhnak vialte hi tei khawh a hau. Lungdongh lo a hau. Zumh awk tlak te um a hau. Bawipa kan duhnak hi karh chin i kan nun hi teima tein thlarau ram ah hin thathut a ngah lo. Thlarau ram ah thathut zong ah lo. Thathu lo tein kan kau han si ahcun a lam kip in kan channak ah hin cucu Bawipa nih coter a kan duhmi a cotu zumtu kan si ko lai ti kha tu chuntu zingka sau nawn tein sianghnak ka ngeih caah